Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela hi fike hi vona nkandziyiso wa kokwani Chauke va karhi va kombela ndzivalelo kumbexani va lava leswaku ri ku va na ku rhula exikarhi ka vona na mininjhere Philani xikan'we na Chavi CMC na Doctor Sithole hi ta tsundzuka leswaku ri a yi sukeli mbhonyoponyo eka Gaza Hi ta tsundzuka leswaku loko ku nge se va na ntirho le Diamond Walk hi siku ra vu 18 eka n'hweti ya Dzivamisoko, yi fike yi suka exikarhi ka Kokwani Chauke na Doctor Sithole laha ku nga va na ku chinghelana hi timhaka ta xiteji, laha Kokwani Chauke va nga vuya va endla nkandziyiso thwii ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va karhi va chingha swinene va chinghela Doctor Sithole endzhaku ka loko Doctor Sithole a ta va a kombile ku va a hoxiwe eka gig liyani. ivi a tlhela a kombela leswaku ri ku rhambiwa na xiteji xa yena na sawundi ya yena leswaku ri swi ta tirha eka ntirho lowuyani laha ku nga ha vangiki na ku twanana hi timhaka ta macheleni ivi doctor sithole a tsala post ka xiyenge xa mabulo xa facebook a kombisa leswaku ri a nge he swi koti ku fikelela eka ntirho lowuyani xikan'we na sound ya yena yi nge he swi koti ku ya xikan'we na xiteji ivi swi tikomba ingaku u vula na ku ntirho wa kokwani Chauke a wu nge he humeleli la hi nga vona kokwani Chauke va endla nkandziyiso va dye bhiriviri va endla nkandziyiso thwii ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va ri ku tshingeni swinene. va chingela Dr Sithole va tlhela va n'wi chingela na hi xiteji xa yena. Mhaka ku na nkulukumba loyi Dr Sithole loyi wa luya a wu thiwa hi Ben Mahengani last nyana a ni ku o n'wi sukela a hi munhu xi lexi mhaka ku swilo leswi a nga ku swi taleni i mani a nga te a xiteji xa yena vanhu a va xi lavi ene xin'wana na music wa yena a wu kahle hi nge fambi hi lava swilo swo ka swi nga ri kahle so loko a ku event ya mina ya feyila i vula yini mina a ni xoti mali a ni fani na yena mina a nga ni teki a ni fani a ni sana na yena a ni fosteli mina vutomi a nga lavi ku ta ni fostela doctor stole wa ni tolovela ku feyila kokwa wa yena me event ya mina yi ya mahlweni a nga ni toloveli loko a ku event a yi nge vi kona i vula yini stop stop Ku suka kwalano ku ve na ntirho le dayimoniwoko hi siku ra vukhume-nhungu, ivi endzhaku ka ntirho yi tlhela yi suka nakambe exikarhi ka ngama ya Kokwani Chauke, Boss Lady na Mininjhere Philani, na Kokwani Chauke va kumeke va yi nghenelela mhaka leyiwa na vona va endle nkandziyiso thwi va karhi va chinga swinene, va tlhela va vula leswaku ri yin'wanyani mali leyi va nga nyika Mininjhere Philani ya vudyela hi leyi a nga ku yi tirhiseni ku va a aka ndhawu ya ku xavisela swakudya leyi tivekaka tani hi Gaza Kitchen, se a ku nga ri na ku rhula ka Gaza. I xi endlini a ngo i Gaza Kitchen, i mali ya mina yin'wana ya kona, ni participate-ini. Beside ya leya 2.5 a loyi a nga xi senda 1.5 i mali ya mina leyi namuntlha a rhutsaka a ni rhuketela. Loko no a vuyisa mali ya mina loko ku ri ku yena i lava ku vuyisa mali swi nga endleka a nga yi koti. Mina nsati wa mina na n'wi rhandza. ene ni nge pfuki ni jikele nsati wa mina nsati wa mina loko a ku lexi a hi xona ni fanele ni n'wi yingisela ka nsati wa mina a ni n'wi tekela yini n'wansati a ni n'wi tekela ku fika mehe ni fika ni n'wi ndla bolo mutwini lava va nga na vava phela munhu loyi hi vulavulaka yena a nga na nsati xo sungula i munhu loyi a nga richa fo a lava ku richa forty years a nga ri na nchumu ya ha na yindlu wa bumbisa yindlu ya mhani na bava munhu loyi hi vulavulaka hi yena um a ni nga swi rhandzi ku tikuma ni kha ni hlamula na kokwana Chauke but Florence ni yi hlonipha blind va yi chele moya and a hi problem loko munhu a cheriwa moya hi nsati wa yena but ku vulavula ntiyiso hinkwenu mi swi vonile hinkwenu ma swi tiva and I can prove it to you now ni nga mi prove-ela na vanhu hinkwavo ku loko kokwana Chauke se va lava ku lava ku ta tekatekana na mina ni ta tekatekana na vona straight and I'm not going to be soft. Se hi vone Kokwani Chauke va endle nkandziyiso va karhi va kombela ku rivaleriwa eka vakulukumba lavawani kumbe va karhi va kombela ku phahleriwa Marieta. Swi tikomba Kokwani Chauke va lava leswaku ri ku va na ku rhula. Nkandziyiso wa Kokwani Chauke hi lowu. Hina maxaka mo tala ngopfu ha onhelana kumbe vanghana. mara a ku heteleleni a ku na loyi a dlayiwaka wo kwatela na mundzuku mi tlhe mi yi vona hi ri swin'we na ngoma yin'wana ya xinyori yi volini siku rin'wana yi ku um loko i holova na munhu i nga dlayi mindzuku i ya holova na mani maswiti ni ta nghena na le ka doctor doctor stone a nga za twa mbili ya yena yi vava kokwani coke va hava xikhomela hi siku ra mbirhi a swi hundzini leswi va nga swi endla kumbe leswi ni nga swi vulavula na mehe hi siku ra mbirhi se a swi hundzini ni hava xikhomela hayi ku ni yo phuta mina ni na mbilu leyi xikwembu xi nge ya nyika yona yi hambanini na ta van'wana so ni ta ku guys ka hinkwaswo leswi swi nga endleka kumbe hi nga swi vulavula kumbe hi tlula ni milenge Ni ta kombela mi ni khomela ka loko ni nga vulavulangi kahle ka swin'wana kumbe swi ni hundze hi ndlela yo ka yi nga ri yona ku nga ri hi ku yini eku titsongahata ka mina i xikombelo lexi ni xi vulaka minjhani hi maluleke hi pfukile ma e ni busy maluleke o a tanani kahle ku nga ri mi tirhela kwala mi ngo yimbala uniform o mi la giyansina okay yeah. tana ni friday no ku sikela hi wa mune hi ta va hi ri na tigigi ani okay kwalaho ku ta a swi vula ku ta na majaya ya mina cause fambafamba na vona ndlela va komba a ah, mi nga chava va kombe ndhawu ya proper ndhawu ya ah, na nkahle ka n'wina hinkwenu ni kombela mi ni rivalela a ni ku mali yi fika yi ni nyika makatla ku ni langusa un'wana na un'wana hi nga ri a nga pfuni nchumu hinkwenu mi pfuna nchumu ene loko munhu a karhi a vulavula a kwatini mi nga rivali i vulavula swilo swa ku tala ne i nga tikuma i vule na leswi a wu fanele i nga swi vuli na bibele yi ri munhu wo hatla ku hlamula i xiphukuphuku i ta tikuma i hundzuke xiphukuphuku evanhwini hi ku hlamula swilo hi ku kahle ku hlamula hlamula swilo swin'wana na swin'wana a swi bohi so as gaza or aka n'wina mi ni rhandzaku ni foneliwe hi vanhu vo tala ngopfu va ku cawuke leswi a wu fanele i nga swi hlamulangi a wu fanele i omiyela a wu nge pfuki i tsemekini kumbe vanhu va ku a wu tlharihangi na bibele yi vula sweswi ni nga swi vula um munhu wo hlamula swin'wana na swin'wana hi gina hi nga ha swi voni ku wo tlhariha ka vanhu vo va lava hi wihi ku miyela swa pfuna um ni khensa swinene a ka n'wina mi ni seketelaka ni fonele hi vanhu vo tala mara ni tsaka na hi yini xin'wana mi ni sapota ngopfu ni tirha every day Diamond wa ku ya sapotiwa ni langusa hi sayiti ro borha mati a ku na siku ra mahala
se hi nga vula leswaku i mhaka ya kahle swinene loko ku va na ku rhula eka gaza leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolo stro youtube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka dilolo stro youtube channel Hi le xigodini. Leyi i chanele ya n'wina ya ka Gaza. Okay, mi nghene xigodini namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.